Pwrpas y fideo hwn yw trafod sut mae ein hadran yn llwyddo i gefnogi sgiliau cymhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm. Y peth pwysicaf yn fy marn i oedd bod gennym bennaeth cefnogol a oedd yn cefnogi'r ysgol gyfan. Dyndyddion ni dull o'r brig i lawr, a bydde pawb yn y tebl am ddarparu sgiliau felly roedd hynny'n allweddol i lwyddiant yr adran. Fel adran, roedd yn bwysig cynllunio cwricwlwm cyfoethocach a oedd yn cynnwys sgiliau cymhwysedd digidol ac i caniatáu i ddisgyblion ddatblygu mewn meysydd pwnc. Ac roedd yn allweddol i ni gan ein bod wedi symud o Moodle i Google Suite yn ddiweddar, sy'n golygu fod rhaid i ni ddechrau o'r dechrau o ran creu ein cynlluniau gwaith newydd. Allweddol i'n cynllun oedd y byddem yn penodi arweinwyr digidol, a byddem yn rhoi bathodana iddynt a iddyn ein hadnabod trwy'r ysgol, a byddai'r arweinwyr digidol yno i gefnogi athrawon, disgyblion, Hyrwyddo a diogelwch, mynychu pob digwyddiad gwahanol ar yr ysgol, um, i adael i rieni fod yn ymwybodol o beth oedd yn digwydd mewn perthynas â chymwythus digidol, ac mae hynny wedi bod yn llwyddiannus iawn. Fel adran, roeddwn wedi darparu dyddiadau hyfforddiant mewn swydd, gweithdai i gefnogi staff a disgyblion i ddeall y math o sgiliau yr oedd eu hangen arnynt i ddatblygu fel rhan o'r fframwaith, ac un o'r rhai a oedd yn hawdd iawn i'w cwmpasu oedd y cydweithio. Felly, rydym wir yn canolbwyntio ar sut y gallwn ddefnyddio Google Classroom i gydweithio a datblygu'r sgiliau hynny. Ar ddechrau pob blwyddyn, rydym yn atgoffa'r disgyblion sut i ddefnyddio'r meddalwedd, ac yn rhan bwysig o'r addysgu a'r dysgu oedd asesu cyfoedion, a gwnaethom hyn ar slides. Cwblhaodd y disgyblion hyn o fewn ddwy dair gwers, ac fe wnaethant ymateb i'r adborth o'u cyfoedion a gwnaethant ymchwil i ddangos eu gwelliant, ond rhoddwyd amser i wneud hyn yn ystod y wers. Roedd ymateb i'r adborth yn ein galluogi i gael llwybr o'r hyn a oedd yn digwydd, ac roedd yr ysgol yn deall y dylai adborth a chwestiynau fod yn bwyllog wrth gynllunio pynciau gwahanol. ac roedd yn bwysig i ganiatáu i'r myfyrwyr weithredu ar hynny fel ei bod yn glir ynghylch pa gynnydd y disgwyliad, ac roedd Google Suite yn caniatáu i ni weithredu hynny. Felly, i roi syniad i chi o sut fyddai gwaith y myfyrwyr yn edrych, mae gennych chi sylwadau preifat ar y ochr, ac yna mae gennych chi'r gwaith sydd wedi osod ar gyfer y myfyrwyr. Mae'r myfyriwr yn dangos tystiolaeth ei waith, felly mae'n gweithio trwy'r gweithgareddau sy'n seiliedig ar addysgu'r athro, ac mae'n dangos yr hyn maen nhw wedi ei wneud a sut maen nhw wedi deall y gwaith. Y dasg oedd creu gwefan, felly mae'n wedi anodi ei gwaith. Mae'n wedi dangos tystiolaeth o'r hyn y mae'n wedi ei wneud ar ei tudalennau, ac yna gallwch weld yr asesu cyfoedion a rhannwyd gyda disgybl arall yn ddigidol. Ac yna maen nhw'n ysgrifennu ac yn gweithredu ar y adborth er mwyn i myfyriwr gymryd yr hyn a ddywedodd eu cyfoedion, ac maen nhw'n gweithredu ar y adborth hwnnw ac yn parhau i wella eu gwaith. Maen nhw'n cwblhau gwerthusiad o hyn, a bydd hynny wedyn yn rhoi dealltwriaeth iddyn nhw o'r hyn y mae'n angen iddyn nhw ei wneud, a geiriau allweddol i ddefnyddio ar gyfer eu gwerthusiad ei hun. Y gwahaniaeth yma yw y gallwch Naill ai ei wneud mewn paragraffau, neu gallwch ateb mewn cwestiynau. Ac yna mae hynny'n dasg ymestyn, ac yn yr rhai gwelliannau yn seiliedig ar adborth cyffredinol, a gwneir hynny i gyd mewn sleidiau ar Google Classroom. Y prif pwyntiau i'w gymryd byddai gwneud yn siŵr y bod yn trafod gyda'ch tîm, adrannau eraill, ysgolion eraill, y math o sgiliau sydd eu hangen o fewn eich amgylchedd yn eich cymuned ysgol er mwyn i chi Allu rhannu a addysgu fel tîm, mynd i mewn a chefnogi athrawon eraill i wneud yn siŵr eu bod yn gwybod y math o sgiliau chi'n eu datblygu o fewn eich adran, a fel eu bod nhw'n gwybod y gallen nhw alw ar yr arweinwyr digidol.